איך שטעל מיך פאר אז כמעט יעדע איינער האט זיך געטראפן אמאל אין א מצב, אדער מער ווי איין מאל, אז ער מוטשעט זיך מיט געלט, ער ווערט אנגעגריפן א פיינענשעל סטרעס, ער מוטשעט זיך און ער ווייסט נישט וואס צו טון, ווי קען מען שאפן אפאר דאלער, און און צו גרויס געלט צו קליין געלט, אבער וואס געשעט ווען א מענטש דארף האבן געלט און ער האט נישט? זייער סטרעסד אוט, ס'איז זייער א צוקוועטשטע מצב, און וואס טוט מען אין אזא מצב? איז געווענליך מ'פאנגט צו טראכטן ווי קען מען שאפן נאך אפאר דאלער, און צו איך קען בארגן אביסל געלט, צו איך קען אפשר באקומען נאך א אינקאם, און און און אזוי ווייטער. געלט האט א אינטערסאנטע נעיטשער, אינטערסאנטע נאטור, געלט גייט דווקא צו איינער וואס דארף עס נישט, אדער איינער וואס האט אסאך געלט, דווקא צו אים גייט די געלט, מען זעט די אייבערשטער געבט געלט פאר עשירים, ער געבט עס נישט פאר די ארעמעלייט, פארוואס טאקע? ווי איז די יושר? לכאורה ארעמעלייט וואלטן געדארפט באקומען די געלט, נישט די עשירים. פארציילט אמאל אז אמאל איז געווען אין עפעס א קאמפעני וואס זיי האבן געהאט אסאך טראקס, דעליוועריס, דרייווערס, און פלעגט די דעליווערן סחורה, און סוף טאג יעדע דרייווער איז געדארפט אנקומען צו די קאמפעני, און דארט איז געווען א גרויסע באקס, און דארטן יעדע איינער געלייגט די געלט וואס ער האט באקומען במשך יענע טאג, האט ער אריינגעלייגט אין די באקס, און פארציילט מען אמאל איז געווען די בעל הבית שטייט און ער זעהט ווי איינער פון די דרייווערס האלט א צען דאלער ביל אין די האנט און ער טינקט עס אריין אזוי אין די באקס אזוי ווי א טי בעג, ער טינקט עס אריין און ארויס אזוי אין די באקס פון די געלט, פרעגט אים די באלעבאס וואס טוסטו? זאגט אים די ארבעטער איך האב געהערט אז געלט גייט צו געלט סאו איך טראכט אפשר האט זיך צוקלעבן צו מיין צענערל עפעס פון די באקס, זאגט אים די באלעבאס דו כאפסט נישט אז ס'איז דא מער טשענסעס אז דיין צענערל האט זיך צוקלעבן צו די געלט וואס אין די באקס וואו די געלט פון די באקס זאל זיך צוקלעבן צו דיין צענערל, איז פארוואס טאקע, פארוואס טאקע איז אזוי, די תירוץ איז, אונז דארפן פארשטיין וויאזוי, וויאזוי קוקט מען אויף געלט, וויאזוי, וואס איז די ריכטיגע בליק וויאזוי מען קוקט אויף געלט, האב איך געהערט א גוט ווארט פון איינעם, ער זאגט אז א עושר איז נישט א עושר ווייל ער האט געלט, נאר ווייל ער איז א עושר פאר דעם האט ער געלט, און א ארימאן איז נישט קיין ארימאן ווייל ער האט נישט קיין געלט, נאר ווייל ער איז א ארימאן פאר דעם האט ער נישט קיין געלט. די שאלה איז וויאזוי ווערט מען א עושר? וויאזוי ווערט מען א עשיר? איז דא אזא ווערטל מען זאגט אז איזה עשיר השמח בחלקו איז נאר מדרבנן, מדאורייתא דארף מען האבן געלט, און וואס טאקע פשט? איז אמאליגע צייטן די אייבערשטער באשאפן די וועלט און אנהייב בריאת פון די מענטשהייט איז נאכנישט געווען אזא זאך ווי געלט, די וועג ווי אזוי מענטשן פלעגן איינקויפן זאכן איז געווען אויף אופן פון חליפין, מען פלעגט איך האב א בהמה איך וועל דיר געבן בהמה העסט מיך געבן קליידער, איך וועל דיר געבן שיך העסט מיר געבן וועדזשטעבעלס, און אזוי יעדער איינער האט געגעבן עפעס א זאך וואס ער האט געהאט ער האט געשערט מיט א צווייטער וואס יענער האט געדארפט האבן דאס און יענער האט אים געגעבן א זאך וואס ער האט געדארפט און אזוי איז געווען און ביז מען האט עס געטוישט און מען האט געמאכט איין זאך איין קורענסי א מטבע עובר לסוחר וואס דאס הייסט געלט דאס הייסט איך גיב דיך געלט מיט דעם קען איך באקומען מיט דעם קען איך באקומען וואס איך דארף יעצט די ריכטיגע בליק אדער קוק פארוואס די אייבישטער האט באשאפן די וועלט אויף אזא מין זאך אזוי ווי מיר האבן געהערט די פריעריגע ווידיאוס אז דער אייבערשטער שיקט אראפ א מענטש צו די וועלט צוליב א מטרה, צוליב ווייל ער דארף עפעס האבן פון אים, דער אייבערשטער, דער מענטש דארף עפעס דעליווערן, באקומען געוויסע מתנות וואס ער דארף שעירן, געבן פאר די וועלט, און ווען א מענטש געבט פאר די וועלט וואס ער האט צו געבן, למשל, אז א מענטש נוצט, מען זעט עס בחוש, ווי א מענטש נוצט זיינע כשרונות, צי א מענטש קען זינגען שיין און רעדן שיין, צי ער קען מאלערן, צי צי עני ער קען מאכן פארשידענע פראדוקט וואס ער קען טוהן, צי ער קען געבן סערוויס פאר מענטשן, עניטינג וואס א מענטש נוצט זיינע כשרונות, איז געווענליך מענטשן צאלן פאר אים געלט, דאס הייסט די געלט איז בעצם א תוצאה. פון די, אזוי ווי א באלוינונג פאר די פעולות וואס דער מענטש האט געטון. סאו געלט איז נישט א זאך פאר זיך, געלט איז נאר אזוי ווי א תוצאה פון מיינע פעולות. אויב איך טו און איך שער מיט די וועלט וואס איך האב צו שערן, דעמאלטס די וועלט כביכול באלוינט מיך צוריק מיט געלט. יעצט ווען א מענטש האט נישט קיין געלט, איז א געוויסע סימן כביכול דער אייבישטער זאגט אים, איר טוט נישט דיין תפקיד, דו טוסט נישט וואס דו דארפסט טון. פאנג אן צו טון וואס דו דארפסט טון, וועסטו האבן געלט. פארשטייט זיך, נישט אייביג איז אזוי, אבער די ריכטיגע בליק אויף געלט, וויאזוי מען קוקט, אין אנדערע ווערטער מיינט עס, נישט קומען און קוקן אויף געלט פון א פלאץ פון א נצרך, אויב איך קום ווייל איך דארף האבן געלט יעצט, און איך דארף האבן כך וכך, און. און צוליב דעם דארף איך האבן כך וכך געלט, איז טייטש איך בין א נצרך. דארף קומען פון א פלאץ פון א משפיע, נישט פון א מקבל, ווי די וועלט דארף האבן פון מיך כך וכך, די אייבערשטער וויל פון מיך האבן איך זאל טון דאס און דאס, און ממילא ממילא אז איך טו דאס און דאס באקום איך די געלט, איז טייטש אז די געלט דארף קומען פון א פלאץ פון א משפיע, נישט פון א מקבל. פאר דעם טאקע זעט מען אז דאס איז די פשט אז געלט גייט צו עשירים, איינער וואס איז א עשיר וואס ער געבט איז געלט גייט צו אים, סאו געלט איז א תוצאה, א תוצאה בדרך ממילא, דען קען מען פארשטיין א מעשה וואס איז געשען ביי די בעל התניא, שטייט א גרויסע חסיד, אמאל איז געווען א גרויסע חסיד, א גרויסע בעל חסד, און ער איז געווען א גרויס עושר, און ער האט געהאט ביי זיך געלט פון אלמנות יתומים, אסאך מענטשן האבן געלייגט ביי אים זייער געלט און ער האט פארלוירן זיין גאנצע געלט, ער איז געווען זייער צובראכן. און ער איז געקומען צו זיין רעבעצ די בעל התניא און ער האט זיך באקלאגט און ער זאגט אים אז מילא די מיין געלט פיין איך קען מיך אן עצה געבן וואס איך האב אבער די געלט וואס איך האב וואס עס באלאנגט פאר אלמנות און יתומים עס איז בכלל נישט מיין געלט און וואס דען מיט זיי און אזוי האט ער געוויינט האט אים די אלטע רבי די בעל התניא געזאגט די זאגסט וואס די דארפסט, די זאגסט נישט פארוואס מען דארף דיך האבן, און די חסיד האט גע'חלש'ט, און כ'מיין די המשך איז געווען די בעל התניא האט אים געזאגט אז די העסט טוהן וואס די דארפסט, ער העסט וויסן פארוואס מען דארף דיך האבן, ממילא העסטו האבן וואס די דארפסט. כ'האב קיינמאל נישט פארשטאנען די מעשה, די איד האט דאך נישט געוואלט געלט ווייל ער וויל האבן געלט, פארקערט ער זאגט אז פאר זיין געלט איז ער גרייט צו מוותר זיין, ער זעהט דאך די געלט איז בכלל נישט זיין געלט בכלל, ס'געלט פון אלמנות און יתומים. אבער די תשובה איז אז ער איז געקומען פון א פלאץ וואס איך דארף טון כך וכך. ער איז נישט געקומען פון א פלאץ וואס וואס דארף מען פון מיך האבן. ס'איז פארשטייט זיך ביי דער חסיד לויט זיין דרגה איז געווען בדקות אפשר, ס'איז געווען א א זייער אויף א איידעלע פארנעם. אבער וואס אונז קענען זיך אויסלערנען פון דעם אז יעדער איינער, לאמיר טראכטן וואס אונז קענען געבן, און און וואס קען אונז, אנשטאטס וואס אונז דארפן האבן, וואס קענען אונז געבן, און די די פארדינסט פון דעם וועט זיין א דאפלטע. ערשטנס, מען קען נישט טראכטן צוויי זאכן אויפאמאל, סאו אויב די קאפ ליגט אין וואס קען איך טון, איז דא ווייניגער דאגות און ווייניגער סטרעס פון וואס איך דארף האבן. די קאפ די קאפ ליגט וואס קען איך טון, וואס קען איך געבן, וועט מען ווייניגער ליגן אין וואס איך דארף באקומען. על דרך ווי ס'שטייט מרובים צרכי עמך ודעתם קצרה טייטשט מען, פארוואס מרובים צרכי עמך? ווייל דעתם קצרה, ווי מער איז דא א דעת קצרה איז דא מער צרכים, דארף מען האבן מער, ווייל אויב די דעת ליגט אין אין אין אויף א ברייטער אופן, אין אופן פון א משפיע נישט פון א מקבל, איז דא ווייניגער צרכים, נישט אז מ'דארף ווייניגער, אבער די קאפ ליגט ווייניגער אין דעם. און די צווייטע זאך איז אז בדרך ממילא אז איך אזוי ווי מיר האבן גערעדט אז אז אויב איך וועל ליגן און טון וואס איך קען טון עט די געלט אנקומען בדרך ממילא איז וואס מען קען נעמען פון דעם למעשה יעדע איינער זיך קען זיך זעצן אראפ שרייבן אזוי ווי נעכטן גערעדט וואסערע זאכן וואסערע וואס קען איך היינט געבן פאר די וועלט וואס קען איך טון צי ס'איז נאך א זאך, אדער אין די זאך וואס איך געב שוין, וואס קען איך צולייגן, צולייגן אין אייכערס, אדער קאמעס, און אזוי וועלן אלע הנאה האבן, אסאך הצלחה.